Yoo mema obi biara akwaaba sɛ wode wo kasafoni yi ato saa TV station yi. Mesrɛ wo, program yi a wohwɛ yi, ɛnyɛ w'adwene sɛ ɛyɛ fa sika bɛgye sika? Anaa mpo sɛ sɛnde ma me nsɛnde? Daabi, yɛnyɛ saa foɔ no bi. Me a wohwɛ me, ɛm sɛ bi a me ne wo adi mpu ne mpu wɔ kasafidie so da, ɛɛ, mpɛn baako, mmienu, mmiɛnsa bi mu. Ɛnnɛ anwummerɛ yi, Asha Billionaires Club, yɛasan aka yɛn ho. Esiane sɛ da biara mɛka sɛ aboa biara redɔre srade a, na ɔwɔ suaboa prako. So wahu? Ɛna yɛn Asha Billionaires Club yɛawura nkɔnsɔnkɔnsɔn mu ato kuro twa amansa tuo ma bi apa abɛbɔ kwabra no, yɛayi yɛayɛ. Wahu? Sɛ aboa kɔtrɛtrɛ adan ho na wode dua wae no a, afei na yɛma wɔn apeafoɔ anaa? Ahyɛ Billionaires Club wɔ hɔ amanfoɔ asɔ wotumi firi ha kɔ baabi kɔ sɔ hwɛ even baabi a meyɛ adwuma Wenchi hɔ a mewɔ koraa no amanfoɔ abɛka me ho amanfoɔ asɔ ahwɛ asɔ ahwɛ nipa no bɛba ɔbɛkɔ last hour ansa na waba abɛwie wɔ Ahyɛ Billionaires Club na kyerɛ sɛ ɛɛ wompɛ wei wopɛ dɛn Wahu? Ghanafoɔ no nso, ɛtɔ mmerɛ bi a, ɛyɛ a na meka sɛ, adeɛ biara no a ɛnyɛ papa a ɛyɛ fake no, ɛyɛ a ɛbɔ mmɔden sɛ ɛbɛyɛ ayɛ ayɛ akyɛn nea ɛyɛ even papa. Sika mpo a yɛdi, counterfake, wobɛhu sɛ wɔayɛ ara, wobɛhu sɛ counterfake no, colour no koraa no asan asɛe, wobɛhu sɛ wɔpɛ sɛ ɛyɛ fɛ kyɛn original no. Saa na adeɛ biara teɛ. Ɛna yɛ a na meka ɛɛ nna no mete kaa mu a merekɔ baabi hɔ bi ka nna sesei deɛ aduro nni hɔ ɔkɔ gu so bebree ɛna dɛn dɛn ɛnyɛ nɔkorɛ. Kane no a na Yesu Kristo wɔ hɔ nom no mo a mo nim Bible mo kenkan twerɛ no yie a na yɛwɔ papa bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no Baal Jesus. Ɔno nso no na ɔgye fans te sɛ Yesu Kristo. Ɛnti adeɛ bi a papa wɔ mu no yɛwɔ deɛ ɛnyɛ papa. Ɛnnɛ, nya aboterɛ, nyi kasafoni no, na yɛnhyɛ aseɛ. Me a me ne wo kasa yi, one on one, me ne Pierre wɔ Usher Billionaires Club. Yɛfrɛ me King Apii. King Apiko, baako pɛ. Me ankasa menni. Ɛm sɛ ɛnyɛ nnɛ na me ne wo hyɛ aseɛ a yɛyɛ dɛn? Yɛreba abɛdi nkɔmmɔ. Bi a woate Usher Billionaires Club, woate Usher Billionaires Club, woate Usher Billionaires Club koraa. Ɛno ne dɛn? Tobu o, ma memfa me namba nto dwa. Ansa na ahyɛ Billionaires Club wobɛhu nea ɛwɔ mu no, twerɛ namba wei fa to hɔ. Sɛbesɛbe Billionaires Club deɛ, yɛbaa Afrika man mu, ɛbaa ɔman Ghana, ɛnyɛ nnɛ, ɛnyɛ afei na wobɛka sɛ Billionaires Club, wontee da. Yɛn deɛ, yɛyɛ adwuma ara ma amanfoɔ koraa yɛ imitation de yɛyɛɛ movies. Ɛnti wo wɔ wo wɔ ɔmaa yi mu na sɛ sɛbi sɛbi wo nyɛ indomie generation yi bi deɛ na wo yɛ obi a wo wɔ Ghana a w'atinti mu akyɛ yie a billionaires club deɛ w'ate yɛn nka. Yɛn number yɛ zero two four four four nine eight one one four zero two four four four nine eight one one four ɛna zero two seven four Seven zero zero three zero zero zero two seven four seven zero zero three zero zero yɛ number nso na ɛretwitwa mu wɔ ɛɛ eh, mfoni no ase no ɛno na ɛda screen ase no fa number no sisi a na frɛ wofrɛ a yɛ dɔɔso yie wɔ kuo no mu ahyɛ billionaires club a ɛnyɛ nipa baako ɛɛ eh, last year mo hu abira na indiafoɔ no ankasa baa ghana mo te akonnwa kɔkɔɔ so a me apiko a meyɛ piaro a meda ahyɛ billionaires club ano wɔ ghana ha yi na me, me, me koraa no mennya akonya ntena ase. Enti no na ɛwɔ sɛ muhu sɛ afei na adwuma no ɛretu mpon kɔ n'anim. Ɛɛ, Asia Billionaires Club, obi abisa sɛ ɛno koraa yɛ dɛn, wate din Billionaires Club, Asia Billionaires Club, ɛyɛ dɛn? Asia Billionaires Club yɛ occult group, ɛyɛ spiritual group. a ɛyɛ Freemason, ɛyɛ sunsum mu kuo a ɛnyɛ nipa baako, nipa mmienu na ɛdwɛn kuo no, yɛdɔɔso yie a yɛfa sunsum mu akwan bebree ho de boa nipa aberɛ a ɛnha nipa dasani. Asha Blonius Club, tie nie o, ɛyɛ sunsum mu kuo a yɛboa nipa, ɛyi nipa firi ohia mu de to ma ne ho tɔ no, Ɛyi nnipa abrɛ a ɔresu mu ma no ɔsere. Ɛyi nnipa firi ne haw mu de adom bi hyira no. Na sɛ wowɔ ɔman mu na saa kuo wei bi wɔ ku ɔman yi mu na wontu honhom mu anammɔn mma mmɛpɛ mmoa a, ɛdɛn na wopɛ bio? Sɛbesɛbe mprɛ aduasa yɛbaa Ghana, ɛnyɛ afei na obi bɛka sɛ oh, bia na Asha Billionaires Club mentee mo nka. Yɛayɛ adwuma akyɛ yie wɔ ɔman Ghana. Sɛ wonim sɛ bi a na wote yɛn nka, wo daote. Obi wɔ hɔ a wate Asha Billionaires Club. Afei no daote a ɔdaote ne sɛ ei, na kuo yi a mete a monka yi, ɛyɛ papa deɛ. Na kuo wei, amo nyɛ azanfoɔ. Amo mmu me mfaso. Daabi. Ewiase a yɛka, yɛbaeɛ no, obiara nni wiase a ɔbɛkyere boɔ. Da bi a meka saa asɛm no nti, dɛn na ɛwɔ sɛ ɛɛ, bi a kakra a me, Apiko, medi nti na mayɛ sɛ meredaadaa wo, agye wo sika. Biribi a yɛwɔ papa yɛwɔ deɛ ɛnyɛ papa bra na bɛsɔ yɛn nhwɛ na nhu sɛ baabi a wokyin kɔduru yɛn no sɛbi obi afom wo a obi deɛ wɔ nakyi so wahu ɛndɛ yɛwɔ imitation sɛ phone koraa yɛwɔ deɛ yɛnyɛ papa ɛnti adeɛ biara yɛwɔ nea yɛfrɛ no imitation ɛnti no wo no a woyɛ adwuma a woyɛ no papa no definitely ɛwɔ sɛ wohu sɛ yɛwɔ obi a ɔde ne kanta bɛba ɛno na yɛfrɛ no kanta fake. Enti no sɛ woakɔ baabi bi a woaba Wenchi, Wenchi a wobaeɛ no, ama antumi anyɛ adwuma amma wo, wommaa Asha Billionaires Club da. Ɛna nnɛ wobɛte na wei Wenchi, mewɔ Wenchi, mewɔ Wenchi. Sɛsɛi sunsum adwuma a wɔbɔ no dawuro bi wɔ TV so. Ɛno nti na meyɛɛ sɛ me koraa meyɛ dɛn, mempɛ sɛ mɛyɛ TV advert. Bɛyɛ a na mpɛn pii no amanfoɔ bi wɔ hɔ a wɔdi akyinnyeɛ sɛ sunsum adwuma nni hɔ. Yɛn ani gye a moyɛ adwuma a moboa nnipa. Asha Billionaires Club hwɛ wakɔ akɔdwɛn kuo sɛ mo kɔ meetings alright wakɔ dwɛn kuo no bɛyɛ ayi two years ni wo nkɔ meeting da Asha Billionaires Club na yɛ kuo a yɛyɛ ɛɛ eh, meetings month biara yɛyɛ corona na twam first no yɛ panyin baa na corona virus wɔ ɔsɛ yɛnyɛ no three months three months nti mu a mohwɛ a ne yɛsɛ three months no sɛ sɛ yɛse alifte saa nyina firi mu a yɛyɛ no ɛɛ eh, month biara Asha Billionaires Club na wobɛba a wobɛba meeting Enti sɛ woakɔ akɔdwɛn sunsum mu kuo bi wɔ wɔn akyi anaa baabi na sɛ saa nkorɔfoɔ no nkɔ meeting a, ɛnyɛ papa, ɛyɛ fake. Hwɛ, me mewɔ hɔ, menyɛ kanta, menyɛ program nka sɛ bi a yɛnkum dwa foɔ ndi dwa. Bɛyɛ a na ɛtɔ mmerɛ bi a nkwadaa nketenkete wotumi hu sɛ wɔpɛ sɛ wɔsɛe adwuma no din. Bikɔ wowɔ wiase, obi, wose nipa no bi a ɔmfa ɛɛ ɛɛ ɛɛ ten million mbrɛ wo ɔmfa eleven million mbrɛ wo ok nipa no bia na brɛ na ɔbrɛ yɛ ɔkɔ dɔ ɔpaa ɔkɔ bɔɔ bosea na ɛbaa yɛ ok nipa no kɔ bɔɔ bosea baa yɛ no ɛwɔ sɛ wo nso wo di w'asɛm so ɛma nipa no kwan a ɔnya agyidie maa wo a ɔkɔ kɔ bɔɔ saa bosea no ɔde baa yɛ no bɔ mmɔden na yɛ adwuma no na ɔno nso nea n'akoma pɛ no na onyɛ saa ara ɛma no ɛnti sɛ nipa no kɔ bɔ saa bosea no de ba. na sɛ wogye sika na woka kyerɛ no sɛ adwuma no, ne kra rempɛ, adwuma no renyɛ yie. Ebi mpo deɛ koraa no, nipa no baeɛ a na wakyekyere bag empty de ama no sɛ wɔmfa nkɔ fie. Yɛn, yɛnyɛ yɛn adwuma saa. Ahyɛ Billionaires Club, obi a woba a wopɛ sɛ wodi no yie a wonni atirimu, like wonni adwene bɔne biara a ɛtaa to wo sa bi a, merekɔ akɔdwɛn Ahyɛ Billionaires Club. Na asomasi nti na mekɔdwɛn sɛ menya sika a ahyɛabroni asra me ntwa, ɛne na menya sika a mede kɔ akɔpɛ obi yere, mede kɔ akɔkum obi, mede kɔ akɔtwe manso. Na sɛ wowɔ adwen pa bi nsa mepɛ sɛ meyi m'abusua no firi ohia mu na mede adom ɛyɛ because wonim sɛ abusua koraa yɛwɔ nipa baako na ɛwɔ sɛ wɔyɛ dɛn? Ɔyɛ pillar na wotumi yi abusua no firi ɔhaw bi ne tebea mu a ɔmo wɔ mu na wode no duru adom bi so. Ɛnti no sɛ wopɛ sɛ woyɛ saa pillar no a gye wo tu anamɔn. Ɛba Asia Billionaires Club na yɛne wo tena ase ne yɛhwɛ sɛ adwuma no yɛyɛ ama wo a ɛbɛyɛ yie anaa. Ɛno na meka, yɛyɛ no yɛ pharmacy yɛnyɛ drugstore, yɛnto aduro, yɛnkyagye. Yɛn deɛ woba yɛ hɔ a, sɛsɛɛ no yɛreba abɛto forms no mu akɔ thousand Ghana cedis, but sɛsɛɛ me ne wo kasa yi deɛ form no ɛda so gyina nea ɛgyina. Ɛda so yɛ six million but ɛnkyɛ biaa forms no ɛbɛduru thousand Ghana cedis very soon. Tie me yie, wo a w'ahwɛ me bɛyɛ five ten years ago a na forms no ɛyɛ five million, monim sɛ ɛtɔɔ mmerɛ bi forms no ɛbɛkɔɔ six million. Ɛda so gyina six million but ɛnkyɛ bia bosome baako mmienu bi no forms no bɛkɔ thousand Ghana cedis. Enti sɛ forms no rekɔ thousand Ghana cedis, sɛ ems million koraa na wontumi nkɔbɔ bosea mma a, eduru thousand deɛ a na ɛnyɛ me na mayɛ biribi. Enti wo a wohwɛ no ɔkyena anɔpa, ɔkyena anɔpa tututututu, kɔpɛ bosea na bra Asha Billionaires Club. Ɛntie deɛ obi reka. Nipa no a wɔreka akyerɛ wo sɛ mɛnkɔ na ɔkɔɔto no, ɛyɛ abosonsɛm, ɛyɛ dɛn dɛn no, nipa wonim baabi a ɔkɔeɛ? Bisa no sɛ nnuro a yɛdware no nkwadaa berɛ mu, bi na ɛde dware wo anaa? Adɛn nti na wo ne no mmienu nyinaa moyɛ adwuma baako a ne deɛ kɔ so a wo deɛ nkɔ so? Kae ho sɛ wiase a yɛwɔ nso no, ɛnyɛ obiara na ɛpɛ obi asɛm. Enti no, obi bɛbisa sɛ wo ba, dɛn na ɛwɔ sɛ woyɛ? Wo ba a, wobɛyɛ ahomoa seis million. Ɛɛ, seesei no yɛka no six hundred Ghana cedis, six million. Na wode passport picture mmiɛnsa aka ho. na wode kawa baako aka ho na woaba Wenchi. Wobɛduru Wenchi a, na wɔafrɛ yɛn sɛ woaba abɛduru Wenchi. Enti Wenchi a woaba abɛduru no, wopɛ sɛ woyɛ dɛn? Wosan kɔ. Enti yɛmmoa wo na di yie, na yɛasɔ wo kra ahwɛ. Yɛbɛhwɛ sɛ bi a asom a asi aba sɛ wɔpɛ sunsum mu haw a ne sunsum mu haw no wɔpɛ sɛ yɛyi firi no so. Ne yɛahwɛ so sika nti na asumasi yi baeɛ. Yɛyɛ adwuma no ma no a, ɛbɛyɛ yie anaasɛ ɛnyɛ yie? Yɛrefrɛ senti no ama senti no apue fisika a, ɛno na ɛyɛ a na amanfoɔ bi se ɛhu de abo. Ɛyɛ nokorɛ, but me meka m'asɛm bi sɛ, adeɛ a me nua bɛtumi ayɛ biara, mɛtumi ayɛ. Ɛyɛ gyedie ananmutuo na wotu. Yɛhwɛ na sɛ wo kra ne senti no bɛtumi ayɛ adwuma a, yɛremfa empty bag mma wo sɛ fa kɔ wo fie. Wonyɛ kɔmfoɔ, wonyɛ ɔkɔt, wonyɛ sunsum adwuma. Enti sɛ amammerɛ ne amanneɛ bi wɔ hɔ a, yɛ a yɛyɛ adwuma a yɛnim adwuma no ani so na ɛwɔ sɛ yɛyɛ ma wo. Ɛnyɛ afei na mede empty bag anaa biribi bɛma wo sɛ fa kɔ fie, wonim adwuma, woyɛ sunsum adwuma, daabi. Enti gye wo ba ne ɛne wo tena ase na yɛhwɛ sɛ adwuma a yɛyɛ ama wo no ɛbɛyɛ yie. Sɛ ɛbɛyɛ yie a ne yɛayɛ ama wo, ɛnyɛ yie nso a tie me yie. Yɛde wo sika bɛma wo. Nipa no bi wɔ hɔ ɔfiri Volta region ne n'asefoɔ, baabi a ɔfiri wa. Ɛnti six million no koraa ɔde bɛba no wosan de ma no na wonyɛ hwee maa no na ɔ ok ɔbɛduruiɛ ne kra mpɛ wode six million ama no wonyɛ hwee nkaa ho biom. Ɔbaeɛ nso no six million a wode maa no no ɛno nkoaa koraa bɛsɛ ayɛ no lɔre fare? Dabi Usher Billionaires Club nkoaa na ɛde take away baa Ghana. A wo ba na wo kra amfa a, yɛtumi gyina so yɛ adwuma ma wo. Bi wɔ hɔ a yɛma binom ten thousand, bi wɔ hɔ a yɛma no twenty thousand, bi wɔ hɔ a yɛma no thirty thousand, bi wɔ hɔ a yɛma no forty thousand, fifty thousand, sixty thousand. Sɛ saa sika wei ɛnyɛ sɛ yɛyɛ adwuma ma wo. Mmom wo baeɛ no, wonya gyidie na baeɛ, mmom wo kra na ɛmpɛ. Nti sista taosen nie gye kɔ tɛn taosen nie gye kɔ tuente taosen nie gye kɔ wo mpɛ wei wo pɛ dɛn wo pɛ deɛ wo bɛkɔ akɔduru na budos ɛna ɛgyina gate a wo bɛ wura mu a ɛyɛ gate of no return saa na wo pɛ no wo pɛ gate of no return Mesuro sɛ mɛka ahyɛ Billionaires Club ho, mesuro sɛ mɛfrɛ Saint. Ɛyɛ nokorɛ, wosuro a bra. Yɛmfa wo nka kuo no ho. Mmom yɛwɔ ade bi a yɛfrɛ no take away. Ɛno deɛ woba ne ɛhwɛ wo haw no, obi wɔ hɔ koraa a ɔde ka 50 million pɛ, 5000 ka na ɔde a, ɔno no 5000 no nti no, osuro sɛ ɔbɛyɛ dɛn? Ɔhɔ ɔ ɔ ɔ wɔbɛkye no nti wɔpɛ mmoa. Saa nipa no saa no, ɔba a take away na wobɛyɛ ama no. Obi nso koraa a ɛyɛ so a ɔpɛ ɛɛ ɛ sika kakraa bi, ɛno nso woba a take away na yɛbɛyɛ. Ɛnti ɛnnɛ anwummere a wohwɛ me no, yi w'adwene firi baabi a wokɔeɛ sɛ wokɔ Accra, Kumasi, ɛɛ Koforidua, Takoradi, he hɔ, why, hefa. Ɛnnɛ me sɛ amanfoɔ reyɛ aduro. Eh dongo me. Usher billionaires club nko ara na wo ba a yɛ frɛ said ɛyɛ adwuma a wo de sika firi yɛ asoɛeɛ ha kɔ. Wo mpɛ wei wo pɛ dɛn? Yɛ nko ara na yɛ yɛ program a me me nfa nneɛma nkata m'ani. Sane sɛ wo yɛ adeɛ na wo yɛ no yie a wo nsuro hwee. Ɛnti tu gye di anamɔn na bra na yɛ ntena ase na yɛ nhwɛ wo. Eh yɛ nfa ɛno nto hɔ. Obi nso koraa wɔ hɔ a ɔnni sika. a wɔde bɛba abɛdwɛn Asha Billionaires Club. Mmom a follow me akyɛ, frɛ me. Yɛwɔ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛboa wo. Na yɛyɛ saa nneɛma yi nyinaa de boa nnipa a wompɛ wei wopɛ dɛn. Wahu? Asha Billionaires Club yɛnyɛ tutu bɔtɔ mu o, tom yɛmfa wɔ bi mfifire nni. Womfa nkɔ nkɔbrɛ ndɔ wo afo nya wo sika mma ma me ngye ɛmfa ɛnyɛ hwee mma me. Wokenkan ntwerɛ no yie a ɔse vanity upon vanity, all is vanity. Ɛno nti na ndɛ me meyɛ program a mannfa host, memmpɛ ntorɔ ne nkalabule asɛm. Mennkaa sɛ bra bɛka sɛ meyɛ adeɛ, nipa a meyɛ adeɛ a meyɛ no yie no, ɔnim. Ɛnyɛ afei na wobɛba abɛka sɛ meyɛ adeɛ anaa menyɛ adeɛ. Baabi a mayɛ adwuma no aduru no, sɛ ɛyɛ nokorɛ, Ghanafoɔ agye ato mu sɛ yɛyɛ no yie a, monim. Yɛnyɛ no yie nso a, monim. Yɛnkɔ nkɔka sɛ amanfoɔ nkɔdi adanseɛ, ɔkɔ te yɛnyɛ ho advert. Ɛyɛ a ɛno na amanfoɔ bi nte aseɛ no. Yɛn deɛ yɛayi yɛn ho asi hɔ sɛ yes yɛbɛboa ma obi nso a ɔwɔ hia mu no yɛafrɛ no afiri ohia mu de no aba dɔ mu. Ɛnti wo deɛ wopɛ sɛ wowɔ wiase no time obiara no sɛ wopɛ sɛ wogye biribi firi obi hɔ a even sika koraa a wode bɛtu kwan gye wo kɔ kɔkoto srɛ anaa? Dabi, ɛwɔ sɛ wo nso no wobɔ mmɔden sɛ deɛ obi ayɛ no wobɛtumi ayɛ bi. Sɛ deɛ obi ayɛ wobɛtumi ayɛ bi a wonim baabi a ɔkɔeɛ. Ɛndɛ bra bro Gaafo wobɛhu so small small boys obiara Benz ayi eh eh GL C-class ne nasefoɔ ɔmo deda mu a ɛyɛ ahyɛ billionaires club adaworoma Ɛnti afe wei a yɛawura mu yi no ɛnyɛ w'adwen sɛ afe wei bɛkɔ n'awieɛ yi no na wodeɛ wodaso te baabi a woteɛ Nyankopɔn a da biara yɛsom no no ɔnnsi fam mfa sika mma mmɛhyɛ wo bɔtɔ mu. Mmom deɛ obiara yɛ no, yɛ na yɛ bi. Ɛntena fie nka sɛ me deɛ ɛna mayɛ wei kakra, mantumi, mayɛ wei. Wohyɛ aseɛ tu saa sunsum anammɔn no, wohwɛ program koraa no, woanto wo bo anhwɛ nnipa a wɔyɛ nnipa pa. Even kasaa koraa a wohwɛ no, ɛwɔ sɛ wohu obi a ɔnim adwuma, hu obi a ɔnnim adwuma. Enti ɛnyɛ afei na wobɛkɔ baabi na makyi o, makyi. Wofrɛɛ me na woka kyerɛɛ me sɛ makyi a, nea mebisa wo ne sɛ, wobaa me hɔ? Bi wɔ hɔ koraa a wotee me nka. Mmom obi yɛ ne advert amanfoɔ di adanse ɛno na wopɛ me boa. Sunsum adwuma yɛnyɛ ne da wom bi. Yɛnyɛ sunsum adwuma ho advert. Enti tu gyidi anammɔn bra ne yɛne wo ntena ase na yɛyi wo mfiri ɔhaw mu. Ateetee, amanneɛ, ɛndɛ, sɛbesɛbe, Akonfoɔ, Malamfoɔ ne saa Ɔkɔɔtufoɔ wei bi ama ndɛ ɔwɔ bi afomu na ɔda, ɔwɔ fie, ɔwɔ yere, ɔwɔ mba, ɔntumi nda ne fie mu. Ɛno nti na Asia Billionaires Club yɛ da biara yɛyɛ program a yɛgensi deɛ a montumi mmoa nipa. Tu gyidie anamɔn na bra ne yɛne wo ntena ase ne yɛnyi wo mfiri ɔhaw mu. Woba a wobɛtwa passport picture mmiɛnsa, six million, wode kawa bɛka ho aba. Woba a, yɛregyina so ne yɛayɛ adwuma no ama wo saa da no ara wɔ yɛn adwuma mu. Yɛremfa bag bi mma wo sɛ fa kɔ, nna mmiɛnsa, kɔyɛ amammerɛ. Ebi wɔ hɔ a wobɛte amammerɛ, ɛbɔ ayi anadwo three o'clock a, sɔre na fa kɔ ayi mpoano, kɔtow kosua, yɛ sei saa ara ayi seven days. Woyɛ sunsum adwuma a, nka wontu anammɔn nkɔ nipa no hɔ. Enti wonyɛ sunsum adwuma nti na wokɔ ɔno hɔ. Enti sɛ wokɔ ɔno hɔ no, ɔno mmom wɔ amammerɛ a ɔbɛyɛ adwuma no bɛyɛ yie a, ɔnyɛ mma wo. Ɛnyɛ sɛ ɔbɛka akyerɛ wo sɛ kɔ, wonyɛ spiritualist. Yɛn deɛ, yɛba na sɛ biribi koraa na ɛwɔ sɛ amammerɛ bi wɔ hɔ a wobɛyɛ a, me mɛgyina mu ayɛ ama wo. Ɛnyɛ afei na mɛka sɛ kɔ fie, ɛnda ndu, da biara fa nsuo yɛ sei, amammerɛ sei, ansa na woadi yie. Yɛnyɛ no saa. Mmom yɛregyina so ne yɛayɛ adwuma no afrɛ sika ama aba wɔ adwuma mu hɔ na wo nso no woadi yie. Sɛnea wote a hyɛ Billionaires Club nka no, saa na ɛteɛ. Yɛnkum nnipa wɔ kuo no mu. Menka nkyerɛ wo sɛ wo ba no fa wo nua bra, fa wo maame bra, fa wo papa bra, fa wo ba bra, fa wo yere bra. Nnipa nti na wopɛ sika. Enti sɛ nnipa nti na wopɛ sika na wopɛ sɛ ɛɛ wokum obi nso de nya sika, animuonyam bɛn na ɛwom? Nipa no a wopɛ sɛ woboa no na ɔno nso hu sɛ wo a ɔwoo wo baa wiase no, ɔno nso no, wambrɛ anwu, ɛno nti na wo maame, wo papa woo wo baeɛ, na wokɔfa wo maame anaa wo papa kɔ akɔdi sikaduro. Wode ne ba bɛdwɛeɛ a wɔkuu no wieeɛ no a wanya sika no, hwan biam nti na wobrɛ? Yɛn, yɛnyɛ saa. Yɛnka nkyerɛ wo sɛ fa wo ba bra. Ɔbaa no, daakye wonni hɔ, ɔno na ɛgyina w'anan mu. Enti sɛ wonni hɔ, ɔno na ɛgyina w'anan mu, na wowɔ adi kan akla no instant de agye. Benz ketewa bi a wobɛda mu, GL a wobɛda mu, ɛɛ, ɛɛ, Escalade a wobɛda mu nti, ɛma wo werɛ, I, iPhone 13, ɛno na yɛde ma nkwadaa ɛ, ɛbɔ game wɔ so, iPhone 13. Enti no, meme nkɔka sɛ iPhone 13 Plus nti no memma obi ɛnf, ɛ, ɛnhwere no nkwa. Wo pɛ so use iPhone 13 use saa G eh, C class eh use Land Cruisers eh use saa eh Mercedes no mo a, gye wo tu gyidi anamɔ ba Asha Billionaires Club. Yɛ gye wɔ obi a wɔ firi 18 years ɛkɔ, wo nduru 18 years a wo yɛ below wo nto aba na waba abɛsɔ yɛn ahwɛ. Wo kɔ a na woakɔ akɔdi adanseɛ wɔ ɔsom hɔ wei, ɛnyɛ te sɛ mɛka akyerɛ wo sɛ, yɛka sɛ amanfoɔ a mokɔ Asia Millionaires Club mu bɛdi adanseɛ TV so, mobɛhwɛ TV from ayi anɔpa to anwummerɛ saa more than ayi three weeks na ɛn ɛndeeɛ. Sane sɛ yɛn yɛyɛ over, sɛsɛ Asia Millionaires Club me ne wo kasa yi no, yɛ yɛkɔ ten thousand population a next meeting a yɛbɛyɛ no, yɛne ɛpanin no kɔ a, yɛkɔ akɔyi forms a Ɛwɔ hɔ ɛna yɛ meeting place a wobɛhu nipa a ɛwɔ Asha Billionaires Club. Ɛnti sɛ yɛyɛ ne yɛyɛ sɛ take away yɛyɛ ama wo, obi a ɔsuro o, obi a ne kra mpɛ, na yɛyɛ take away ama wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nso wobɛnya mako kakra tafere na watene wo nsa na aduru obi so wɔ w'abusua mu. Na sɛ wompɛ wei nyinaa na sɛ woyɛ sɛ bi a obi a ɔbɛn woɔ, yɛ deɛ yɛ kwan wayɛ nokorɛ. Ɛnso kane no obi nante kɔ Libya kɔpɛ sika. Ɛnde obi tumi frɛ me nam ɛɛ yi, nka ɛɛ wowɔ hefa? Ee, w'enkyi deɛ wa, w'enkyi wa. Wobɛba abɛba last hour, woanhwɛ a last hour no a wobɛba w'enkyi no, bosea na wode bɛba. Wobɛkyi ara brɛ. Wahu, aboa bi redɔre sradeɛ a, na ɔsua aboa prako. Ɛnyɛ deɛ ɛnnɛ wobɛte no a ɔwɔ w'enkyi, ɔkyenata koraa de, Ɔkyena akyi, Kumase, Ɔkyena akyi, Wa, Lai Lai, Bambɔe ne n'asefoɔ, yɛn deɛ baabi a yɛwɔ a yɛyɛ adwuma, hɔ ara na yɛwɔ a yɛyɛ adwuma. Wopɛ yɛn programs ho a, kɔ YouTube bɔ Asha Billionaires Club anaa ABC TV. ABC TV, wo follow a na wa subscribe, yɛn videos ɛwɔ mu. Na wompɛ wei wopɛ dɛn? Sɛ wahu, wo a wopɛ sɛ wo follow yɛn kɔ ABC TV anaa bɔ Asha Billionaires Club wɔ YouTube. Wobɛyɛ yɛ programs wɔ so. Yɛnni Facebook. Obi de ne number ma wo wɔ Facebook a, wɔsan wo. Na yɛka akyerɛ wo sɛ Ahyɛ Billionaires Club a, obi wɔ hɔ a ofi sɛ sika nko ara na ɛyɛ wɔ hɔ. Dabi. Obi yɛ sɔfoɔ. Wayɛ asɔfodwuma mfeɛ pii. Ne members a ɛwɔ asɔredan mu nnuru 100. Da biara wobɛhu sɛ wohyɛ shoe na ase awan saa ara. Woba asɔremba koraa no, wɔn so wɔayɛ asɔremba, wɔadi yie sen wo. Woka asɛm a, wɔmfa. Wahu? Ɛno saa no, gye wotu sunsum mu anamɔn ba Shablonians Club, ne yɛkyerɛ wo kwan a wobɛfa so a wobɛfrɛ senta a obi reba wo hɔ a, wobɛhu nnipa no, nea enti a wɔreba. Sɛ nnipa no bi a. Obi na ewu wɔ n'abusua mu na ɔayɛ a sɛ wɔreba asɔre no wɔaba abɛkyerɛ no a, the moment a odur asɔre dan mu, ɛwɔ sɛ wohu nea enti a wɔreba. Wotumi yɛ saa hu saa nneɛma no a na ɛkyerɛ sɛ woyɛ original. Enti wubehu sɛ w'asɔre no ɛrekɔ so. Na woyɛ sɔfo o, ayi, obi reba, wo car rekɔ overheat na ɛretwitwi no mu saa, obi amma w'asɔre. Ɛnnɛ no, yɛwɔ ade bi a yɛfrɛ no branding. Ɛno nti na asɔfoɔ no, deɛ wadi yie no, ɔbɛkɔ so adi yie. Wo nso a wowɔ fam no, gye sɛ wohwɛ kwan bi a wobɛfa a wobɛforo akɔ soro. Enti wowɔ hɔnom, wo no, wowɔ, wowɔ wiase a, directly no, saa na ewiase teɛ. Yɛwɔ obi wɔ hɔ a yɛwoo no asiisie so. Mpanimfoɔ bi wɔ ɔman yi mu a, ɔno wo no ba a, ne ba no, wɔawo no asiisie so dada. Adwuma bi wɔ hɔ koraa mpo a wo no a worepere yɛ, wowɔ amena mu no, worepere apɛ no, ɔno deɛ deɛ ɔbɛka akyerɛ wo sɛ saa adwuma ɔmpɛ. Enti woyɛ obi a yɛ wowɔ amena mu a, ɛntena nteɛ nea obi reka. Gye wo to gyidi anammɔn pɛ baabi a wo nso wobɛnya instant wobɛforo saa bepɔ no na mo nyinaa akɔ akɔyɛ pɛ. Yɛ a yɛka obi a watu saa anammɔn yi bi a, nnɛ Nyankopɔn aboa wo nso woaduru baabi no, wobɛhu sɛ kane no na obi wɔ bepɔw no so, wowɔ fam. Ɛnnɛ wo ne no yɛ pɛ. Nso woantu gyidi anammɔn de amena no a yɛwoo wo wɔ mu no, saa amena no ara mu na ɛnnɛ me ne wo kan yi no, woda so wɔ. Pɛ six million pɛ, passport picture mmiɛnsa, na fa ka w'abra. W'awaresɛm na ɛnyɛ wo ba a yɛbɛfrɛ sɛ enti ne aboa wo. Ɛɛ sika dwuma, obi wɔ hɔ ɛnyɛ ɛɛ ɔkɔ no pɛ so ɔdwɛn sɛ deɛ ɛbɛyɛ a ne sika bɛ gyina. Sunsum mu haw bi a wowɔ, even yareɛ koraa no wo ba a yɛbɛtumi afrɛ ama saint no ahwɛ yareɛ no akyerɛ wo kwan a wobɛfa so a wo ho bɛtɔ wo. Ɛdeɛ bɛn adeɛ na ɛwɔ wiase a wo wotee sɛ saint ntumi nyɛ? Ɛdeɛ bɛn na ɛwɔ hɔ a Saint ntumi nyɛ. Baabi a wowɔ biara no, wobaeɛ yɛne wo bɛtena ase na yɛaboa wo na wo nso woadi yie. Enti baabi a wowɔ no, ntena nka nkyerɛ obi. Obi bɛtumi aka akyerɛ wo sɛ, Ae, saa nkurɔfo, ɛnyɛ yɛn a meyɛ adwuma me ne obiara nkoo da. Menyaa adwuma mbu obi wɔ m'adwuma mu da. Na dɛn nti na obi de ne mfifire bɛba na mepɛ sɛ megye saa mfifire no die? Dabi. Wiase a yɛwɔ no, yɛn nyinaa, biara nni wiase a wobɛkyere boɔ. Enti da biara meka sɛ woreyɛ biribi a, yɛ na yɛ no yie. Sɛ me, meyɛ sɛ bi a agyapadeɛ na mepɛ na mɛdi frodo wɔ bi de agye deɛ a, Nyankopɔn wɔ mpɛ mu. Because nnipa yɛbaa wiase no, yɛ mmɛkyɛ. Ɛndɛ koraa Nyankopɔn no ankasa maa yɛ 70 years. Enti me me ne wo mmienu a yɛte hɔ a wohwɛ yɛn yi no, te 70 firi wo fie mu, aka sɛn? Mfeɛ kakra yi a aka nti na me, menyɛ sɛ meredaadaa wo anaa? Dabi. Obi wɔ hɔ a nsɛm a mereka yi koraa ɔnnim sɛ ewiase a yɛwɔ no yɛbɛsan akɔ. Agyapadeɛ ɛyɛ vanity. But tu gyidie anammɔn na bra menzan wo nyɛ hwee. Bra na yɛmboa wo na wo nso ewiase nna kakra no a aka no wo nso sesa wo hyɛbrɛ. Yɛwɔ Wenchi Brong-Ahafo region, baabi a ne yɛwɔ no, hɔ ara na yɛwɔ a yɛyɛ adwuma. Wopɛ me videos mu a, kɔ YouTube, wokɔ YouTube, ABC TV, anaa mpo sɛ wokɔ Asha Billionaires Club wobɛnya. Subscribe na like yɛn page no, wobɛtumi a share sɛdeɛ ɛbɛyɛ a dodoɔ no ara bɛhwɛ yɛn programs a yɛyɛ. Afe a yɛawura mu yi no, bɔ mmɔden sɛ afe yi bɛkɔ awieeɛ no, na wo nso no, wo nso so a wote hɔ no a wose yɛse wo nyɛ obia, wo a yɛbɔɔ wo din a na w'atamfo resereɛ no, wo a yɛbɔɔ wo din a na obi sɛ wei deɛ ntumi nyɛ, yɛwɔ obi wɔ abusua bi mu, yɛwɔ obi wɔ kuro bi so, yɛka se nipa no atɔ ka a ɛnnɛ yɛngye ndi. Enti wo saa nipa no, bɔ mmɔden sɛ wobɛka se never say never. Ka sɛ biribiara, like deɛ onipa bɛtumi ayɛ, wobɛtumi ayɛ. Sɛ wonya saa gyidie no wɔ wo mu sɛ deɛ obi bɛtumi ayɛ, wobɛtumi ayɛ bi a, na wotu sunsum mu gyidie anammɔn. Ɛba Usher Billionaires Club na yɛtena ase na yɛsɔ wo kra gye wo ka kuo no a, wo nso wo hyɛberɛ bɛsesa. Never say never. Ɛnka sɛ, ɛɛ me deɛ mayɛ, mayɛ abrɛ, ɛna metɔn. Obi wɔ hɔ a, ɛna mayɛ adwuma wei. Woyɛɛ adwuma no mfeɛ sɛn? Woyɛ adwuma na woamfa seriousness angu mu, bra Jablonès Flam ne yɛne wo ntena ase na yɛmma wo nsuo no mmɔ wo asu na yɛmbue w'ani na kɔtena wo shop hɔ hwɛ sɛ adwuma no ɛbɛyɛ yie anaa ɛnyɛ yie. Tu gyidie anamɔn, ɛno na aka. Memma mmɛka sɛ ɛna kasa dɛ, ɛna bra, ɛna sei. Wopɛ a bra, wopɛ a mɛmma. Mmom the end justifies the means. Mekaa sɛ me mempene ngye obi mfifire ndi da. Baabi a Nyankopɔn de nipa du no, sɛ adzaa na ɛbɛboa me a mɛyɛ yie deɛ a, nka Nyankopɔn ɔngyae me mpene yɛ sɛ mɛdza wo agye wo sika, sika like what is money a mɛdaadaa wo agye wo sika, daabi, tu gyedie ara ma ɔnɛ bra ne yɛne wo ntena ase bɛtɔ wo forms six million, passport picture mmiɛnsa na yɛnsɔ wo kra nhwɛ. Wobɛduru w'akyi frɛ me. Mɛma taksi abɛfa wo de wo aba abɛwura adwuma mu, na matena ase ahwɛ wo, ayi wo afiri ohia mu. Wode sum baa adwuma mu, wode sereɛ na ɛkɔ. Hwan na ɛwɔ hɔ a ɔsɔɔ ɔno Baasha billionaire sclava a yɛyɛ adwuma maa no a anyɛ yie? Yɛsɔɔ wo kra a anyɛ yie a yɛyɛ take away ma wo, meboa. Ɛnti sɛ wode six million ba a ne yɛse wo kra mpɛ ne yɛyɛ fifty thousand, five hundred million ma wo se fa, wo nso fa kɔ wo fie, fa kɔyɛ biribi a wompɛ wei wopɛ dɛn? Wahu? But yɛ a na mo hwɛ ɛna wahu sɛ adeɛ bi a ɔmo ayɛ a asan ayɛ papa wura sɛ ayɛ soromi soromi too much ayi problem ho. Adeɛ a ɛɛde bebree bi a bɔne ɔtaa ho. Enti me ɛnyɛ kasa na mɛka sɛ bra daabi. Wo hwɛ na ɛkyew na wo hwɛ sɛ wo bɛtumi adwɛn ne na wo nso no Abusua no a yɛwɔ a yɛka se woayɛ biribi a mose daabi, apootɔ, asomansin ntumi nyɛ sei no, na yɛahu sɛ deɛ Nyankopɔn abɔ no biara, Nyankopɔn no ankasa akaa sɛ obiara no ɔbɔ yɛn sɛ mesɛ so, hwɛ, deɛ wo nua ayɛ no wobɛtumi ayɛ, it's a matter of time, na yɛ w'adwene sɛ wowɔ gyidie sɛ wobɛyɛ, wobɛyɛ. To gyidie berɛ a Aisha Millionaires Club asoɛeɛ na yɛne wo ntena ase ne yɛmmɔ ne yɛnyɛ na womfrɛ sika instant ɛwɔ hɔnom ne fa kɔ. Yɛmfa empty bag mma wo sɛ fa kɔ fie. Woyɛ adwuma yi bi a, womma m'aso ɛyɛ. Wahu, wei na woka a, menwie wɔ amanfoɔ bɛka sɛ bi a mes, mentɛmi, mentumi ntena ɛnhwɛ nɔkorɛ, ɛnkata, menhyɛ nɔkorɛ nika. Asha Broni Esther yɛ yɛn bubu nsuo ɛnka sɛ anointing oil gyigyi sika. Yɛyɛ ama wo a, yɛyɛ ama wo. Wo kra mpɛ a, wo kra mpɛ. Mengye wo six million nka nkyerɛ wo sɛ wo kra mpɛ nti kɔ fie. Six million a wode baeɛ no, wode maa no. Sɛ wo deɛ koraa wonni tɛ wontimi nyɛ take away ma nipa no na sɛ nipa no ɔbaeɛ no six million ne kra pa fa ne six million ma no ɛno mpo koraa ɔbɛhu sɛ ɔwɔ ayadeɛ na here's the case wagye nipa no sika ɔse ne kra pa ɔnkɔ ɔde sum ɛne ɔyaw obi wɔ hɔ koraa ɔkɔ a ɔntimi nkɔ fie bio adɛ obi wɔ bɛkɔ obi aso ɛyɛ koraa ɔrefɛ wɔ ne bi a ɔde bɛkɔ fie yɛntimi ɛnza wo Yɛn nyinaa yɛ nnipa. To gyidi ara ma wɔn bra. Yɛne wo tena ase na yɛaboa wo ayi wo afiri ɔhaw mu, amaneɛ ne atetee. Sɛdeɛ na wonnye gyidie nsi sunsum adwuma yɛ ɛyɛ adwuma a obi bɛtumi ayɛ a ɔbɛma wo sika no, bra Shablonians Club yɛ deɛ. Woba na sɛ nkrataa a me ne wo bɛtumi ayɛ nkrataa na mayɛ adwuma no ama wo anyɛ yie a baabi a wopɛ fa no kɔ. Adɛn na nnipa mompɛ nokorɛ saa? So woahu? Bɛ wohwɛ program a, ɛwɔ sɛ wohu adeɛ a ɛyɛ papa ne deɛ ɛnyɛ papa. Wohwɛ program bi a, ɛwɔ sɛ wohu adeɛ a ɛyɛ papa na wosan hu nea ɛnyɛ papa. Ɛnyɛ obi na ɛbɛka akyerɛ wo, sɛbe obi nkyerɛ akwadaa Nyame. Tu gyidie anammɔn no bra ne yɛne wo ntena ase. Osu a wosu seesei a, woahu sɛ wohwɛ me no, w'akoma aba abɛda program no so? Woahu sɛ w'akoma aba abɛda? Woahu sɛ wo a me ne wo kasa yi, woahu sɛ woahwɛ program no akye wo? Kyena anɔpa fa kaa. na bra ne yɛne wo ntena ase na yɛmboa wo na yɛyi wo mfiri ohia ne amanneɛ a wɔtetee mu. Problem bi a ɛyɛ sunsum mu haw a wowɔ no frɛ me, yɛbɛtumi ayɛ a mɛka akyerɛ wo. Adeɛ bi a ɛwɔ din biara no a ɛwɔ wiase ɛwɔ kwan a yɛfa so a yɛsi ho kwan. Ɛnti sɛ wo no woaba Asha Billionaires Club dadeɛ a wonim deɛ meka yi. yɛpɛ many people sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛdeɛ Europe man mu ɔkɔ groups no ama tintim mu no saa na Africa ha yɛpɛ sɛ yɛtintim ɛnyɛ saa a ɛnka yɛn mu bi no baabi a ma yɛadwɛn ne group ɛnyɛ ndɛ so many years ago baabi a nipa Nyankopɔn so no aboa a yɛafrɛ sɛ ntina aba abɛduru no ɛnka ɛnyɛ afei na mɛtena TV so aka sɛ obi mbra sɛbe wodi yɛ a wodi kɔ w'abusua mu follow me wɔ YouTube Fa me number wɔ YouTube so like na frɛ yɛn. Makra wo. Bye bye.